Hello DVC a zohtu nan zate lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. Khuasik thla ah angkulum hruk awk ngei loin Khuasik a tuar i Angilum hruk awk a herh ngaimi Chin ramkulh Palawa peng ralzaam hna cu Tatananwe Foundation nih Angilum bawmhnak an pek hna tiah thawng kan theih. Tatananwe Foundation nih bawmhnak pekmi Angilum pawl cu Palawa peng Amyota Hluttaw Palai U Myo Theih nih ralzaam hna sinah a phakpi i a pek hna. Bawmhnak pekmi chungah Angilum lawng si loin puan zong aa tel i December thla ni hleinga ah ralzam sin phakter a si cang. Paloah peng ralzam hna cu khuasik thla a tlak cang bantuk in khua a kik i puan a lummi le angkilum hruk awk ngei loin an rak um caah harsa ngai in an rak um. Bawmhnak pek an hau tiah ralzam tawlreltu hna nih an rak thanh. Thawngthanhnak an tuah hnu zarhhnih tluk a rauh hnu ah hi bantuk in bawmhnak pek an si hi a si tiah thawng kan theih. Hakha Diane sin ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung pahhlei thum an si cang tiah thawng kan theih. Hakha peng COVID-19 in runvennak phu nih Hakha khualuhnak kip in mawtaw mawngtu hna le mawtaw zultu hna cu COVID-19 zawtnak an ngeih le ngeih lo chek peng an si, khualuhnak kei ah an ngandamnak chekmi hna chung le Quarantine chiahmi hna chungin COVID-19 positive hmuh an si rih i khuachung a ummi chungin cun COVID-19 positive hmuh an si rih lo. Chin ramkulh lamsul lei minister le Hakha Data Minister Pu Sui Thio nih khuami chungin COVID-19 zawtnak aa chawnhmi Kan um rih lomi hi khuami nih cozah nawlchuahmi a ngaih ruang le COVID-19 i runvennak nawlchuahmi a tlangtlatu hna ruangah a si. Pehzul in cozah nawl hi ngai usih law COVID-19 in kan him ko lai tiah DVCA a chim. Hakha COVID-19 Response Committee zong nih a thar in COVID-19 i runvennak rian tungtlang siamramh le thazaang chap an timh tiah kan theih.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Mandalay pengkomh ah cozah nih stay at home nawl a chuahmi le dantatnak a tuahmi cu kan hman cang tiah Mandalay ramṭhen cozah zung nih Dizimbanalhayriat ah cathanh a chuah. Mandalay pengkomh chungah COVID-19 aa chawnhmi an zor deuh nakhnga Dizimbanariat in nalhayriat tiang state ah tum nawl an rak chuah nain cucu pehzulh a si ti lai lo tiah cozah nih thawngthanhnak a tuah than. State at-hum nawl chuahmi hnon a si ko nain COVID-19 i runvennak ca nawl chuahmi cu hrelh loin zulh dih a si lai tiah cozah cathanh mi chungah aa tial. Mah huh loin dawr kal, lengchuah ti bantuk le minung a bu in um ti bantuk a tuahmi cu hman liomi upadi ningin dantat timh an si. Mandalay ramṭhen cu Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tamnak ramṭhen pakhat a si hleiah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi pehzulh in hmuh an si. Asinain cozah nih stay a tum nawl a chuahmi tu cu hnon a si cang tiah DVB nih a ṭial. DVC a zohtu a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. December kul le hnih zan ah kan i tong ṭhan te hna lai.